vatinoti vakadzi vemafaro vanenge vari muzasi vanenge vachiona mafanzi ave vechikadzi ava vanenge vakudaidza kuti shamwari kana uchitopedza chiunu chako kuti utochida vasikana vose vonditevera vasikana vose vondiwandira Yes, sir.
Work on people. Yeah, man, Welcome yeah, to our next episode, Baba, yeah. of Panzi Podcast. Took Chris. Today, Greet them. Baba, Boss Love Master. love master ende vanoto master love master
aya tisingadi kupedza nguva boys eh, panapa panze podcast tinobata nyaya dzakasiyana siyana mm. eh, tinobata nyaya dzinoenderana nezvamuri kuda imimi eh, zvamunoda kuteerera zvamusingadi kuteerera zvacho zvamafungidzira kuti hazvitaurwi maartist mamusicians machichi varoi eh, zvese zvinezvaa dzinouya eh, tinozoti mangwana mangwana ndii muchange muri panapa saka nhasi mm-hmm. tina boss kuti love masa muita sei kumukuru aiwa muri sei majaint kwakabalanse aiwa ah, nyaya yakafamba zvakanaka boss eh, nyaya ipapa handire kuti boss sweet love masa vanorowa magitare vanokwenya magitare not zvekutamba kwete mbijana
sabositira masa tisati aenda mberi Eh, pana vanhu vari kukuziva ika kuti asiri kutokuziva izvizvi isu tongoziva kuti boss love master yeah, yeah. saka chimboti briefly chimboti paika background mbijana timbonatozozvakabva papi kuti muzozi sweet love master bisaizi tiri toda zita isusu eh, imi makatozvaa muchitozi boss love master ika kuti pane

semunhu aimboridza namudhara usai chipanga eh. chimbonditaurai eh, one song imunotaura kuti ha iyi song iyi mukaenda pakati pakati pakati ikaridzwa eh. ndandiripo pasong iyi kati ha inondipedzera songamasong
amudhara chipanga yandakaenda kuridza pane yekuti gamba kutsva nemoto borowai maliris haonai mudhara sorry dangoda kanzwisa mbijana kuti tingozokuti

Eh, go see them mas. Yeah man. Eh, isisu hatisi do pedza time yevanhu vari kuona kana ta sei. Eh, eh, eh. Imimi tinoda kuti timbotanga tazo tisati taenda mberi. Eh. Uku kuna vanhu vanhu vari kuona vanhu kuna vanhu vakarorwa. Yeah. Kuna vanhu vakarora. Yeah. Kuna vanhu vari single. Yeah. Kuna vanhu asitomboda zvimoko zvacho. Yeah man. Yeah man. Imimi go see them mas. Mm. Are you in a relationship kati makarora here kati makarora here kati. Eh, tisati taenda kure. Tisati taenda kure. Kati muri tsvagwa kati muri tsvagwa. Amen. Tibva tatopedza nyaya dzacho nekuti mm. kune sezvo muri celeb ka eh. kuna ari tomuchiya kana eh. muri dini kubva eh. mawanika wabudirira pachena izvo zvizvi because ah, chavisi kadi umunyepera kana anenge achitoti ah, team ri kwahosa chipanga ah, wagwana saka imi taura yavanhu kuti makaroora aiwa a mudzimai nditori naye makatomuona atiri nemahips kuda izvo
mangozviziva kuti bosi akarongeka saka
tipinde munyaya yedu zvakanasa kuzara boss tiri navo masa eh, mashows muri kurova here ya mashows ndiri kurova ka eh, mashows ndiri kurova pane yandakabva kurova musi wa musi wa 28 Eh, match apa eh, ndakarova pawatsomba eh, ndo yanada kuvhunza kuti pawatsomba pakanyanya sei makatambirwa sei kune vanhu vepawatsomba ya pawatsomba papa ndakange vanhu vakanga vakandisimudzira vakatange ndinavo ndange ndina progress chipfumo

shalatu mudhara mandimutsira vamwana mudhara isusu mm. eh, takatongosvika apo zvikanzi hamupo eh. tikatorova sikitire tikangoposta ah. butbosisitamasa imi mamunomira makadistributa seko kuti sinhi iri zvinonzi rabudirira makarova maposta bcause atinongobvira taona maposta chii chakaitika yamari yamari maposta takaisa maposta anokwana kusvika zvekuma 600 kupi maposa takaisa kutanga mvura takaisa complex takaisa alright takaisa complex neku nekuma pipe ku Gimbogo mutaundi takaisa mutaundi anga aiva akazara mamtare eh mamtare hey sakubva aiva akazara kwese kudai kuenda watsumba maruseva uko ah posa akazara vanhu vakauya apa vanhu wanga wakatozara pashow saka alright sa sweet love masa tinoda kunatsa kumboziva kuti imimi mm. eh, are you part of uh, the hose achipanga band kana mm. kuti imimi muri independent muri makazvimiririra so now inini i'm independent now o oh, muri independent eh, eh, but eh, malegends enyu munototi ha ah, mdhara hose achipanga ilegend eh, ndakuti sezvo ri band randakabva kana mdhara chimboya mbosimudzira mufana wenyu sezvo kusina godo makaita zvekudini makaita zvekuzorumurwa kana kuti ndimi henyu makangoti ha ah, ndakudomboitawo zvangu ya handii ndakangoti a ah, mudhara ndakumboitawo zvangu semunhu anga adzidzakazhinji kazhinji dozoudza vanhu vari mumabhini nekuita sei ari udidi ukadzidza kazhinji kana muine munhu zviyaizva munofanira kudzidza ndonyebetimi mungamboti imimi muri muklasi yemagrade seven hamusi kufanira kungoramba mungori klasi magrese muri kufanira kudzidza muende mberi maenda mberi modzidza moenda mberi mm. that's why achiona se zvichiramba zvichingotenderera zvisingaperi mm. zvisingaperi kuna anoyosaka mimi orati mirai bos to love mas eh, mune passion here kati mune love here nemusic zvekusvika palevel rere kuti kana mfana akauya eh, akati ah, inini ndara inini ndinodo ya ya ya ya munokwanisa here kubva naye pasi semabvira amakaita namudhara chibanga munokwanisa here kubva naye pasi imimi muchimudzidzisa imi munoridza gitare ya indoridza gitare nekutamba noridza gitare lead nekutamba unombona pamagitare lese iyi ndau yanditoziini yekuti gita racho chii kana kuridza ngoma nditoziva munokwanisa here kundidzidzisa ini kuridza lead guitar kana kuti kuita sei kana kuti zvaa zvekutoti kune machechi akasiyana siyana kutoona anhu atodzidziswa magitarirfashoni iye munaye here yekuti munhu akauya kubatsiro wamwe kuti wango chisiko level remari ya ya ya nhasi uno nanhasi uno vanhu vari kutouya
emavhizi ari kutouya akanyanya ndichivafundisa mahara handisi mbovatobhadhari but ndikufundisa mahara kuti aiwa mangwana uchazondibetserawo
awa tiri kuona murita zvakanaka nokuti muri kutoitira vanhu mahara eh, ndikuitira mahara ndizobhadharisa vanhu ndikuti ada ah, kufundira lead ndomuudza kuti aiwa kudai so chikafu akatosvika padheni chikafu ndotomubikira anotobikwa nemadhamu aurati eh. vari tiri ipapa hakuna here eh. bcause apa ndandiri kutaura zif mapindiro amuri kupati wakomana kana kuti varume kana sei bcause bcause tiri love mazati tauda kutaura hakuna here mimwe midzi inouya like zvanambobvunza kuti makaroora ikati makaita sei kubendi uko kubendi kubendi bosifamba seimazuva ano nyaya dzekutrendaukatarisa nyaya dzekutrenda kante dzekuti haa tandabuda nebendi haa ukazotidaidza haunozotibhadhara woenda wofumura kuti artist wakadai so uyu wakazoti titoda maservice anga ambore video but asi wanga wada zvekurara nesu eh, eh. izvozvo hamusangano nemedzi dzakadaro here kumabhendi ya mudzi kumabhendi manje eh, ndikusangana nayo pakuti paiva panoenda kuenda pasejeve vatinoti vakadzi mafaro vanenge vari muzasi vanenge vachiona mafanzi vechikadzi ava vanenge vakudaidza kuti shamwari kana uchitopedza chiunu chako kuti utochida
munoikurira semiedzo
ya muedzo iyoyo manje tozoikurira yedu but taikurira zvenaro

Alright, eh. dai nditaura ndichidai so. Eh. Pandakaita shop watsomba apa. Mm. Eh, papusa paiva nenhamba dzangu. Mm. Pane pane mumwe musikana mutsvuku akandifonera echiti ndimi Sweet Love Master ngati ndini. Saka ndinokumbira kupinda mubhendi mahara. Asi musati mapinda, ndisati ndapinda mubhendi mahara. Mm. Inimi ndichaiwa kutora pamota penyu. Tomboenda tomboenda tomboenda kumba kwangu. Mokodi.
Mo ah. Saka mimi zvakaitika here? Makaenda? ini anaozinda ndakamurambira bo ndaiva ndine magadzi
hatomoni baba asina magadzi
dai pasina magadhi manje bozo akatoziva pamota dai pasina magadhi ka ah, ndikati ndakakurwa bozo vava vakanaka makadini makakurirwa nemedzo

handizozivi hangu kuti vamwe anozoitawo maposte mamataurabasa vamwe maposte anodii but imimi mufa nomboitawo chekungoti pawatsoma ndakaona hangu mavhidhiyo mamakazadza saka izvi zozoka mm. agare mudanga mvura ari kutoitawo chikumbiro kuti sweet love master momboitawo paboka kana pavilla spot eh, eh, eh, pane muridzo yebhawa repamupfumi apaya

kururama kana kusununguka zvekuti nekutamba kwaya kuya zvese eh, eh, eh. nyaya kubhadhara rini chiuno ndo yanetsa muindustry vanhu asi kubhadhara saka alright one last one last question pane singe dimba before one last question imimi let's say mazuva ano aya Mhm. munoigamuchirawo sei nyaya yekunzi munhu anenge achiita vanhu zvemusic Mhm. munhu anenge achiita vanhu zvemadrama Mhm. but kumba kwavo zvinochiita kunzi "Ah, zvinhu zvauri kuita izvi ndezvechirombe Aha. because aka- anhu akawanda akaona munhu anoita music anoita zvechirombe Yeah. munhu anoita zvemadrama anoita zvechirombe zvemadhenzi eh. but tikatotarisa aura ngatimbomira hedu kuti zvandotaura Aiwa, taurai pakanaka.
imimi munozvionawo sei because imimi mune mwana here ya ndine mwana one year tauda kuti muchimbotaurisa baba chimbotaurisa baba ipai mwana wenyu anoita sekuimba zvekutamba zvemadrama ya inini inini ndikaona mwana wangu echitamba make echiita zvekufara kutamba radio mhm. ah ndomukurudzira kuti atambe Eh, nekuti handizivi chipo chake chiri papi yangoridza magitare chaizvaiva ndomuudza kuti ndingadii ridza kumagitare mwana wangu ndinomutengira gitare rakonde mune munozichi kuchina chaiku chaiku mwana wacho akatooneka kuti unogona kubata bata kakachatodeso kachirikamunoziziva kuti foni yemakabate inogona kunge yagadzirwa nemwana ane 12 years pachaipo but munhu ane 12 years izvi zimbabwe izvi izvi ari kumalesi izvi

chamuka inyama band eh, ndinoimba musambo yose chamuka inyama
ndechibata eh.
chamuka eh, inyama band exactly One, two, three, go. Pazara makandipa Basa ramakandipa, basa ramakandipa baba rinoda kushinga. Basa ramakandipa, basa ramakandipa, basa ramakandipa baba rinoda kushinga. Vasikana vose vonditevera, vasikana vose vondiwandira. Ndapota Mwari pindira, musandisiya ndiri ndega, mukandisiya ndiri ndega. ndingatogwa ndichadenga kuendeswa
kumainini nde ndakamira kuti anhu apindi mahara
arudo jena bendi anenge aruda zvechiuno munookata